Dari, it-tfal u ż-żgħażagħ ma kinux jedew jilagħbu b'mowbajls, tablets jew aġġeġġi elettroniċi oħra lkoll tal-istess għamla. Minflok, kellhom bosta ġugarelli u logħob ta' daqsijiet u lwien varji, maħduma minn materjali differenti, li spiss kienu jkunu akkumpanjati minn taqbiliet jew logħob bil-kliem.
Logħob tradizzjonali Malti għandna ta' dawra durella. Mela meta jien kont żgħira, Kont nitkarab il ommi biex tħallini nilgħab magħhom. Fejn triq Groniet il-Mosta taħbat ma' triq it-Torri, hemmhekk hemm biċċa wesa kbira. U kienu jagħmlu tifla fin-nofs, mbagħad jagħmlu l-ewwel ċirku, imbagħad jagħmlu t-tieni ċirku jdur bil-maqlub tiegħu u kollha jisfnu l-ewwel ċirku jisfnu lejn ix-xelluk pereżempju, it-tieni ċirku jisħnu lejn il-lemin. Ir-raġuni hi li l-kavallier li jrid it-tfajla jibgħat il-paxxatore, l-ambaxxatur tiegħu, biex iġiblu t-tfajla. U dan bl-ebda mod ma jkun jista' jidħol minn dawn iż-żewġ ċrieki iduru kontra xulxin. E, waqt li jisfru jkantaw xirrid il-paxxatore, irrid tifla sabiħa, min irida din it-tifla,

Riflessjoni, Tal-ħuttab fil-ħajja veru biex jiżżewġu biex jiżżewġu dak iż-żmien kienu jibagħtu l-ħuttab għand missier u omm it-tfajla. Xi eżempji ta' logħob tradizzjonali Malti nsibu l-passju li narah ukoll fl-iskejjel, jiġifieri għadu popolari f'xi kuntesti għadu jintlagħab. Il-passju jagħmluh bil-ġibs billi jpinġu disa' kaxxi forma partikolari mal-art. Imbagħad tibda l-logħba billi titfa' ġebla fl-ewwel kaxxa, taqbeż ġa kull kaxxa, imbagħad tiġbor il-ġebla int u ġej lura. Tibqa' sejjer hekk b'kull numru u min jasal l-ewwel sad-disa' kaxxa jirbaħ. Il-ħabel li wkoll f'xi każijiet għadu jintlagħab mill-bniet għadu popolari. Imbagħad insibu l-boċċi. Il-boċċi kienu aktar assoċjati mas-subien għax il-bniet iktar kienu jilagħbu ż-żibeġ. Għal-logħba tal-boċċi kulma trid tagħmel huwa li tolqot boċċa mir-ringiela jew minn ġo kax-xampinġija mal-art biex tirbaħ dik il-boċċa jew boċċi li tolqot. Fost dawn l-eżempji hemm ukoll il-bżieżaq tas-sapun li m'għadhiex logħba popolari biex ngħid hekk. Għall-bżieżaq tas-sapun kulma jkollok bżonn ftit ilma bis-sapun u biċċa mqarrun u l-tfal kienu jieħdu gost jagħmlu l-bżieżaq u jew jifqgħuhom biex ngħid hekk. Mal-logħob tradizzjonali spiss kien ikun hemm xi taqbila marbuta, ngħidu aħna, ara ġejja l-mewt għalik biex taqlik, biex tixwik, ara ġejja, ara waslet din id-daqqa minn tajjielek. U din kienet tintlagħab billi ikun hemm grupp tat-tfal, ikun hemm wieħed minnhom b'għajnejh mgħottija u b'dahru lejn il-grupp tat-tfal u irid jaqta' minn tah id-daqqa. Issa dawn li ġabru li ġabru dawn it-taqbiliet għandna il-Cassar Pullicino, għandna Anton F. Attard, Guido Lanfranco, u ġabru diversi taqbiliet. Logħba oħra wkoll b'taqbila hi ż-żunżana ddur iddur li tingħad hekk, Iż-żunżana ddur iddur fuq il-bejt tal-kaċċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel żin, zun, zan, u bħalha hemm ukoll xi varjanti. Kienet tintlagħab billi jkun hemm grupp ta' tfal forma ta' ċirku u jkun hemm persuna minnhom li tkun iż-żunżana li tibda ddur u meta mal-aħħar kelma, jiġifieri ma' zan, tagħti daqqa fuq persuna oħra u trid tib il-persuna l-oħra li tkun ingħatat id-daqqa trid tipprova taqbad liż-żunżana li kienet qabel sakemm ovvjament issib il-post tagħha. Jekk issib il-post tagħha tkun rebħet u tkun iż-żunżana dik il-persuna li tkun għadha kemm qalgħet id-daqqa. Imbagħad għandna t-taqbil biex jitgħallmu n-numri. Per eżempju, one ta' Dun Ġwann, two il-Palazz tal-Gvernatur. Tri iż-żogra ta' Marie, four iż-żogra ta' Vidor. U b'hekk it-tfal jitgħallmu n-numri. Imbagħad għandna biex jitgħallmu l-alfabett. A, B, C, l-iskutella bil-kafe.